Менә бит. Кемгә рәхмәтләреңне белдерәсең? Инде беренче чиратта, әлбәттәге, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Петрович Ивановка, үзенең ярдәме белән беркайчан да ташламый. Һәм инде, әлбәттә, җыеп, җыенып җибәргән җыен Мамадыш халкына. Һәм инде ышаныч үзебездә. Ярый, әйдә, кыздыр сәхнәне, каршы алыгыз! Биш бармак, Мамадыш! Әйдә. Биш бармак КВН командасы. Алар элек бишәү иде. Ләкин ел саен Мамадышка явыз дракон килеп иң яхшыларын алып китә иде. Ул аларның хатыннары. Биш бармак КВН командасы. Ул бит хәзер үзе генә.

Инде әлбәттә сезгә уңышлар, җиңү телибез. Амин! Сезнең белән! Кадерле дуслар! Финал! Ставкалар югары! Һәм дөрестән дә гэн, ахырга мөмкинлекләр бар ставкалар куерга, хөрмәтле жюри әгъзаләре! Ну чынлап! Менә әйдәгез, менә кемдә күпме бар, нинди ставкалар куябыз? Җәүдә абый, сездә нәрсә бар? Аһа, Петроградский акча, нормально, ярар. Менә Айваз, менә сез бит инде менә Татар радиосының өлкән редакторы, шулай бит? Сездә по-любому акча бар. Бездән соң Балтач чыга, алар җиңә, отвечаю, әйдә 5000 шуларга куябыз. Давай, давай, менә, әйдә, вот, менә. Менә. Все, булды, нормально, яра, яхшы. Айва, Илназ, син кая 300 тәңгәң белән сузыласың, ладно, яра. Ә кадер дуслар, инде хәзер Айваз акча югалткан вакытта карыйбыз чын чемпионский чыгышны. Килдек сезгә мамадыштан, Аска кидем яңаштан. Әгәр перегар исе килсә, Димәк, мамадыш бүген сәхнәдә. Киттек! Музыкасы, конечно, славай! Кадерле дуслар, әйдәгез, бөтенебез

Шуңа күрә Кыш бабайга ышан, ну, үзеңчә эшлә. Хөрмәт дуслар, махсус сезнең өчен, финал өчен Биш бармак КВН командасы тулы составы каршы алыгыз! Линар, салсаң ярыймы? Бик яхшы фикер әйтәсең, әйе, брат. Мин бәйләгән, күзләрне бәйләгәнне әйтүе. Ә, салыгыз, салыгыз. Хәзер дуслар, менә әйтем бит мин сезгә, име? Менә 5 еллык юбилеебызга мин кешеләр чакырам, йолдызлар чакырам дип. Ну! Син әле 100 меңгә табында була дигән иең. Ну, аның өчен әз генә эшләргә кирәк. Финалны җиңергә. Димәк, кадерле дуслар, дөрестән дә инде безнең командабыз тулы составта. Сезнең өчен махсус башлыйбыз, дуслар! Хәерле кич, Казан! Күз алдыгызга китерегез, ике дус мунчада. Бер үбәсем. Э, э, китәле моннан, ә? Сезнең барыгызның дагын мондый сүзләрне ишеткәнегез бар. Әгәр дә минем малайның бер генә җене булса дагын төшсә, мин сиңа эләктерәм.

Бер, ике. Күз алдыгызга китерегез, Мамадышта Форт Боярд төшерелә. Кадерле командалар, сезнең каршыгызда Мамадыш спирт заводы. Аның эчендә бочка бар. Бочка эчендә ачкыч. Сезгә аны табырга кирәк. Кайсыгыз бара? Мин, мин, мин барам, мин барам. Фәрит абый! Все, мин киттем. Все, уңышлар һәм алга сезгә. Әйдә. Таптыңмы башканы? Монда караңгы берни дә күренмәй. Башканы эзләдең. Ба! Таптым. Ай, эченә кер, ачкыч эчендә. Монда ниндидер сыеклык бар. Сыеклык? Чу! Мин йөзә белмим. Эш! Голт, голт, голт. Бррр. Таптыңмы? Юк әле бакага. Голт, голт. Бррр. Бармы? Бар. Нәрсә? Бер фикер. Минемчә барыбер дәүләтне халыкны аңлап бетермәй. Аның өчен барыбер налогларны әзрәк. Нинди халык? Син очкычны эзлә! Голт, голт, голт. А! Йә, ничек, ачкычны таптыңмы? Нинди ачкыч? Монда хәзер закуска табырга кирәк. Өч секундтан Закуска була. Ну, ничек, җегетләр, икенче этапка киттекме? Җегетләр, сез икенче этапка барыгыз, мин теге барып, беренче этапны барып бетереп килим инде. Кадерле дуслар, нәрсә әйтәсе килә азактан, менә бу безнең чынап таган ахыргы уеныбыз әйдә шул ярдта. Инде чынап таган безгә китергә кирәк. Шуңа күрә, Эльвир, акча синдә, чакыр таксины. Егетләр, 300 сум җитми. Юк, бу көннәр кабатланмас, минем кыйблам мине. Күрәсезме, жюри да без кайтканын тели. Кадерле дуслар, һәм ул сакта нәрсә әйтәсе килә? Чынлап, без биш ел чыгыш ясыйбыз Татар лигасында. Ну, сез һәрвакыт безнең өчен якын. Хөрмәтле зал, бу җыр махсус сезнең өчен! Киттек! Биш ел без сәхнәдә.

Ничек? Китәбезме? Әз генә торыйк инде. Сезнең белән биш бармак куәт командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Биш бармак мамадыш! Нинди нәтиже ясыйбыз, жюри әгзәләре? Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз, әлбәттә инде. Бишесе дә елмая торган смайлик. Берәр нинди җылы сүз әйтсәгез дә, Илнас.